Mhux kull min jgħidli, 'Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli, 'Mulej, Mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna x-xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli? Imbagħad jien ngħidilhom, 'Lilkom qatt ma kont nafkom. U harbu minn quddiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx, għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lill-bniedem iblah li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, u ġġarrfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekku mela biex nitlu anke fil-kuntest biex nifhmu fejn tinsab din is-silta fil-Vanġelu ta' San Mattew. Il-Vanġelu ta' San Mattew għandu qisu ħames diskorsi twal ta' Ġesù u jibdew jiġifieri mill-bidu minn kapitlu ħamsa u jibqgħu sejrin sal-aħħar isu sa kapitlu ħamsa u għoxrin. Jiġifieri tul tal-Vanġelu kważi kollu kemm hu biex ngħidu hekk. U fl-aħħar Ta' kull ta' kull diskors twil, fil-fatt għalhekk nafu fejn jispiċċaw dawn id-diskorsi għax isu hemm formula li tingħad mill l-Evanġelista San Mattew li f'dan il-każ jgħid huwa l-vers eżattament wara s-silta li qrajna imma ma inkludejthiex. Jgħid, Meta Ġesù temm dan id-diskors, u jkompli, jew meta Ġesù temm jgħid dawn il-kliem, kull darba, meta Ġesù temm, insibuha diversi drabi li turina li hemm sezzjoni ta' kliem importanti ta' Ġesù. U dina propju hija l-ewwel waħda li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mattew. U l-kliem li kien għadu kemm qal Ġesù meta temm meta Ġesù temm dan id-diskors mhux qed jirreferi biss għal dawn l-erbat vrus li qrajna aħna imma qed jirreferi fil-fatt għall-kapitlu ħamsa, sitta u seba' kemm huma li huma d-diskors tal-muntanja, jiġifieri nafu d-diskors tant famuż ta' Ġesù fuq il-muntanja huwa dan dan id-diskors li qed nitkellmu fuqu prattikament hawnhekk. Għalfejn din is-silta hija importanti? Għaliex aħna qed nitkellmu fuq is-sena tal-ħniena, imma ovvjament il-ħniena m'għandniex noħduha for granted, mhux hekk? Forsi din is-silta tal-lum pjuttost turina kemm hekk proprju dan, illi l-ħniena t'Alla ma nistgħux niċċajtaw magħha. Jiġifieri Alla huwa ħanin, però Alla jridna ngħixu fil-verità. U għalhekk dawn il-kliem tal-lum huma importantissimi għaliex ġejjin minn fomm dik il-persuna li se tiġġudikana, dik il-persuna li se nkunu quddiemna, quddiemha fl-aħħar tal-ħajja tagħna fuq din l-art u li se jgħidilna l-ħajja tagħna x'sejra vi jew va. Kif tafu, kif tafu vi hija tajba ħafna u va hija ħażina ħafna, jew bil-kontra kif tridu. Imma jiġifieri m'hemmx fejn titfixkel, tajjeb, jiġifieri Ġesù stess, immaġinaw, immaġinaw ikollok imħallef. Se tidher quddiem imħallef. U tafu intkom l-imħallef ovvjament mhux suppost joqgħod jiddiskuti miegħek il-każ, jekk huwa l-każ tiegħek, jekk inti se tidher quddiemu, ma jiddiskutix miegħek. Imma hawnhekk għandna din. Immaġinaw imħallef illi ġie għandek u qallek isma', Inti, jekk tagħmel hekk, hekk u hekk, is-sentenza ħa tinqata' favurik. Imma jekk tagħmel hekk, hekk u hekk, jew ma tagħmilx hekk, hekk u hekk, se tinqata' kontrik. Jiġifieri, għallek, mi tistax tkun iktar ċara minnha dil-biċċa ta' xogħol. U Ġesù, li huwa l-Imħallef, qed jgħidilna x'għandna nagħmlu jew x'm'għandniex nagħmlu biex is-sentenza tinqata' favurina, prattikament. U hekk proprju Ġesù, hija impressjonanti dina, li qed iqiegħed lilu nnifsu bħala l-Imħallef tal-univers, tal-umanità kollha kemm hi. Jiġifieri l-iskribi u l-Fariżej u r-rabbi, ir-rabbini li kellhom il-Lhud kienu kollha l-awtorità tagħhom minn fejn jġibuha? Mit-tradizzjoni. Allura dejjem jirreferu għal x'intqal qabel, x'qal Mosè u l-affarijiet kollha. Imma Ġesù jgħidilhom dawn il-kliem, F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli, lili. Imbagħad jien ngħidilhom, ġifieri qed jagħmilha ċara ħafna, jien l-Imħallef. Ma tistax tkun iktar ċar minn hekk. U għalhekk il-żewġt ivrus ta' wara, jiena ma nkludejtx hawnhekk, imma Jgħidu proprju hekk. Ġara li, meta Ġesù temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistagħġba mit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa, u mhux bħall-kittieba tagħhom. Żgur li għandu s-setgħa, jekk qed jgħidlek li hu se jiġġudikak, x'm'għandux setgħa? Għalfejn hi importanti wkoll din is-silta? Għaliex ħafna drabi lil Ġesù nsibuh qisu jikkritika u jikkoreġi u jirrabja mal-Fariżej jew mal-Lhud. Ovvjament dak li Ġesù kien jgħid lill-Fariżej u l-qassisin il-kbar, dak japplika għalina wkoll. Ma nistgħux ngħidu, qed naqraw il-Vanġelju u ngħidu, u le dan għalihom kien qed jgħidu mhux għalina, aħna x'għandna x'naqsmu mal-qassisin il-kbar. Le, Ġesù dak li qed jgħid japplika għal kull persuna. Imma waqt li ġeneralment kien qed jiddiskuti, ċoe jiddiskuti u jindirizza lil dawn il-Lhud, Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù qed jitkellem fuq nies li huma Insara, fuq nies li huma Insara. Ħafna jiġu jgħiduli, f'ismek aħna keċċejna x-xaten, f'ismek aħna, aħna, Mulej, Mulej! Qed isejħulu Mulej għaliex jemmnu li huwa l-Messija fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri Ġesù qed jitkellem fuq Insara illi jgħixu b'xi mod jew ieħor il-ħajja reliġjuża imma Sed iġihom ħażin, jew hemm xi ħaġa essenzjalment ħażin f'dak li qed jagħmlu. U għalhekk din is-silta hija importanti ħafna li hekk noħduha anke bis-serjetà. Biżżajtkom biżżejjed? Tajjeb. Mela nistgħu nkomplu, tajjeb. Mela. L-ewwel sezzjoni, tajjeb, għandna sezzjoni hemmhekk vers 21 sa vers 23. Mela ħa naraw daqsxejn din il-silta, insemmi xi affarijiet partikolari li nsibu f'din is-silta. F'din il-lezzjo, mhux hekk, l-ewwel parti tar-riflessjoni tagħna li fiha nippruvaw nifhmu s-silta iktar fil-fond, ħalli mbagħad naraw kif napplikawha għalina. L-ewwel nett nibda proprju f'vers 21 bil-kelma li Ġesù jirrepeti Mulej, Mulej, il-kelma Mulej, Lord bl-Ingliż. Kurjos bil-Grieg, kurjos hija ġejja mill-kelma mill-aġġettiv li huwa l-istess kurjos ukoll. U l-aġġettiv ifisser Awtorità, xi ħadd li għandu s-saħħa u is-saħħa u l-awtorità, din li tfisser Kurios, u għalhekk ovvjament persuna li inti ssejjaħlu Kurios qed tgħidlu inti għandek is-saħħa u għandek l-awtorità, għandek awtorità biex ngħidu hekk legali. Aħna ġieli nitkellmu F'każijiet, pereżempju, ta' dnub, aħna meta nidinbu fir-realtà dan li jiġrilna, li nkunu qed nagħtu l-awtorità legali lix-xitan biex jidħol fil-ħajja tagħna, biex idaħħal siequ fil-ħajja tagħna. Meta nidinbu hekk qed nagħmlu, qed niftħulu l-bieb ngħidulu inti għandek id-dritt fuq ħajti, hekk qed nagħmlu. U Ġesù, meta aħna ngħidulu, Inti il-Mulej, qed ngħidulu, Huwa int li għandek id-dritt fuq il-ħajja tiegħi, mhux, jiġifieri, għalhekk ma jistax ikun li lil Ġesù qed ngħajjatlu Mulej u fl-istess ħin qed nidneb. Ma jistax ikun, hija inkonsistenza kbira. Hija għal din ir-raġuni li din il-kelma speċifika, Mulej, ix-Xitan qatt ma jużaha meta jirreferi, meta jiddjaloga ma' Ġesù. Qatt ma jgħidlu inti il-Mulej. Jgħidlu inti l-qaddis ta' Alla, naf minn int u ħaġa oħra, imma qatt ma jgħidlu inti l-Mulej għaliex meta tgħidha qed tgħidlu inti għandek awtorità fuq il-ħajja tiegħi. U dik hi xi tagħmel jista' xi jgħidha, mhux hekk? Jiġifieri nagħrfu kemm hija kelma kbira din il-kelma li aħna nużawha tant spiss, forsi b'mod tant faċli. Tajjeb. Fl-istess ħin naħsbu anke kemm Ġesù tonorah din il-kelma meta ngħidulu inti il-Mulej tal-ħajja tiegħi, kemm hija xi ħaġa sabiħa li jieħu pjaċir biha fit-talb tagħna. Issa Ġesù fl-istess vers jgħid mhux kull min jgħidli Mulej, Mulej, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. Dan hu dak li jsalva. Dak li jagħmel ir-rieda ta' Missierju fis-smewwiet. Isu, dak li qed jgħid Ġesù hawnhekk huwa illi għan-Nisrani l-unika ħaġa, l-unika ħaġa li hija verament importanti hija li tagħmel ir-rieda tal-Missier. La iktar u lanqas inqas, xejn iktar. Din hija l-unika ħaġa li trid tiffoka fuqha. Li tagħmel ir-rieda ta' Alla. Jiġifieri għalhekk qed din is-silta hija fondamentali, hija tant importanti. Tant hu hekk li Ġesù wkoll għallimna f'dik it-talba sabiħa li tagħna jkun li trid int kif is-sema hekk da fl-art li l-Knisja kif tafu titlobha tliet darbiet b'mod uffiċjali fil-liturġija tagħha, fil-Lawdi li nitolbu flimkien, fl-Għasar u matul il-Quddiesa. Kull darba ntennu din it-talba tal-Missierna, jiġifieri araw kemm hi talba importanti għall-Knisja, Ikun li trid int, il-Knisja tliet darbiet b'mod uffiċjali lil Alla tgħidlu Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Naħseb mill-kliem ta' Ġesù hawnhekk, diġà qed jgħid mhux kull min jgħidli, mhux kull min jgħid lili, imma kull min jagħmel, mhux kull min jgħid imma kull min jagħmel. Qed jgħid prattikament mhux il-kliem imma l-għemil, il-fatti, ha? Fuq dan ha qed jibbaża kollox Ġesù. U ovvjament insemmi daqsxejn lil ħutna l-Protestanti li huma partikolarment il-born again Christians, Illi lilna l-Kattoliċi kkritikawna ħafna u jikkritikawna għadhom dejjem jinsistu le mhux bl-għemil, mhux bl-għemil, imma bil-fidi f'Ġesù Kristu nsalvaw. Mitt darba u elf. Jiena insalva mhux għax tifel sew u għax nagħmel affarijiet tajbin u għax naf inqaddes u hekk. Insalva Għaliex nemmen f'Ġesù, għaliex għedt il-fiduċja tiegħi f'Ġesù, għaliex għażiltu biex ikun is-Salvatur tiegħi. Dika diġà, jiena diġà ħadt il-pass u dħalt fil-ħajja, diġà. Imma mbagħad tiġi l-parti l-oħra li jinsisti fuqha Ġesù anke f'dan il-Vanġelu kif qed naraw anke llum, li jrid ikun hemm l-għemil u l-għemil Ma nagħmlux biex naggwadanja l-punti jew biex insalva imma għaliex jiena diġà salvat. L-għemil li għandi nagħmel, li nagħmel ir-rieda t'Alla, nagħmlu għaliex inħobb 'il Ġesù, għaliex irrid nobdih. Nobdih. Ġesù jgħidli nagħmel hekk u nagħmilha. Nagħmilha għaliex inħobbu, għax diġà aċċettajtu fil-ħajja tiegħi, diġà huwa il-Mulej tiegħi, allura jekk jgħidli biex nagħmel il-ġid, nagħmlu, jekk jagħmilna, jekk jgħidli nagħmel opra tajba, nagħmilha. Jien nagħmilha mhux biex insalva, jien diġà salvat, nagħmilha biex nobdih u bi b'sens ta' gratitudni għall-imħabba li hu wera miegħi diġà. Jiġifieri forsi di, kultant din il-kritika mhux dejjem hija ġġustifikata, jiġifieri jiddependi, jiddependi kif narawhom l-għemil. Eh? Imma dan il-Vanġelu eh, l-Evanġelju ta' Mattew fih insibu Ġesu jinsisti fuq l-emil anka fil-parabbola tan-naċ u l-mos illi eh, Ii Insibuha biss fil-Vanġelu ta' San Mattew. L-istess, x'inhi d-distinzjoni bejniethom dawn? Mhux kemm emmnu u kemm talbu, imma x'għamilt? X'għamilt ma' ħuk iż-żgħir, ma' oħtok iż-żgħir, maż-żgħar, mal-iżgħar fost ħuti? Di. Jiġifieri, kif qed tissarraf il-fidi tiegħi fl-aħħar mill-aħħar? E Ġesù naħseb li hawnhekk qed jindirizza ftit persuni li huma daqsxejn bħalna l-Maltin. Eh, il-Maltin aħna tafu kif naħseb mhux aħna biss ta' bejnietna, eh, ikollok xi qaddis eh, f'xi pożizzjoni importanti u tipprova jew xaħmu jew tilaqu bil-Malti skużawni l-kelma imma tipprova jew twedu li se ta' xi vot intu l-familja tiegħek. Aħna hekk sejrin u kultant, mhux hekk sejrin aħna ta' ġewwa u għamilli pjaċir, inta għamilli pjaċir u mbagħad Wieħed ieħor, Kultant forsi 'l Ġesù hemm min jaħsbu daqsxejn hekk, u issa nirranġaw u imbagħad tipprova tagħmel żewġ affarijiet tajbin hekk, żewġ opri tajbin jew żewġ talbiet. Le, Ġesù huwa serju, huwa serju u ħadd mhu se jidħaq bih, m'għandu bżonn lil ħadd fir-realtà, aħna għandna bżonnu u għalhekk ma tistax tabbuża minn din ir-relazzjoni. Darba kien hemm waħda mara Sempliċi, qaddisa, qaddisa, imma jekk iggustajt taf is-sempliċità tagħha, għaliex qaltli, qaltli Ġesù, il-Ġesù, ngħidlu pereżempju jagħmel xi ħaġa u jobdini, jobdini. Ovvjament hi ma riditx tgħidha bħal meta, taf kif. Kif nifhmu għas-soltu jobdi niesu Ġesù jgħid hemm biex imma ridet naħseb tgħid jismani hu naħseb hekk ridet tgħid imma l-mod kif qalitha jisu forsi tesprimi eh, ċertu idejat kol forsi anke żbaljati li ġiri jkollna. Aħna rridu nobdu lilu nissottomettu l-ħajja tagħna lilu totalment. Vers 22. Araw daqsxejn l-insistenza fuq ismek, insibuha tliet darbiet. Mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna x-xjaten, u f'ismek, tliet darbiet, f'ismek, f'ismek, f'ismek. Qisu dawn il-persuni kellhom il-formula tajba, il-formula f'ismek, u raw affarijiet kbar, mirakli, xjaten jaħarbu, predikazzjoni forsi anke b'mod straordinarju, però, Kienu qed jagħmlu xi ħaġa verament ħażina. Jiġifieri mhux biss li jkollok it-talb sew kif suppost u li taf il-formuli kif suppost u l-liturġija kif suppost u ma tagħmilx żball u eh, kollox eh, għax hemm min jiffissa u mbagħad anke fuq madwar l-artal li kollox nagħmluh eżattament kif kif jgħidu r-rubriki u għalli ħares nagħmlu żball għax le Ġesu mhux dak biss jara jara ħafna iktar minn hekk. Però Illum Ġesù qed jurina kemm, u dan ma jgħoddx għal dawn l-affarijiet biss, kemm ma jimpressjonax ruħu bl-affarijiet reliġjużi tagħna. Hawnhekk isemmi Ġesù tliet affarijiet li tipprofetizza mhux f'ismek aħna ħabbarna eh, ħabbarna l-messaġġ ta' Alla. Konna profetiċi, wassalna l-Kelma t'Alla, Mamma mia, f'isem Ġesù. Xorta, Ġesù ma jimpressjonax. F'ismek keċċejna x-xjaten. L-istess, ma timpressjonax waħedha hekk, fiha nfisha, waħedha ma timpressjonax. Għamilna mirakli kbar. L-istess. Però qisu interessanti li Ġesù mhux fuq dawn it-tlieta biss jieqaf fir-realtà. Ġesù hemm fuq affarijiet, realtajiet reliġjużi oħrajn ukoll jagħmel skużawni, skużawni, insistenza illi affarijiet reliġjużi mhux se jimpressjonawh. X'qed ngħid? Anke b'mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Mattew, b'mod partikolari imma mhux biss, insibu pereżempju l-Ġesù jikkritika atteġġamenti marbutin ma' azzjonijiet reliġjużi oħra. L-ewwel waħda, it-talb. Hawnhekk ma jissemmiex it-talb, imma Ġesù jgħid meta titolbu, titolbux bħall-ipokriti. Mela inti tista' titlob bħall-ipokrita. Dawna jitolbu biex jidhru kemm huma sbieħ, kemm huma bravi, kemm huma qaddisin, eh, jew inkella jmorru quddiem Alla, jiftaħru quddiem Alla, bħal dik il-parabbola tal-Fariżew u x'hekk, u l-pubblikan. li wieħed minnhom qed jitlob quddiem Alla quddiem nett fit-tempju, min jaf kemm xejjer idejh u ħaġa u oħra, imma għal Alla ma kien ifisser xejn. U mbagħad, pereżempju, Ġesù jsemmi wkoll il-pagani illi jimmultiplikaw il-kliem tagħhom, eh, titolbux toqgħodux tlabalbu bħal pagani, jiġifieri hemm talb illi li Ġesù ma jimpressjonax. L-għoti tal-karità, l-istess Ġesù jikkritikaha wkoll, fl-istess Vanġelu ta' San Mattew, tista' tagħti l-karità għal raġunijiet żbaljati. Jiena darba ġieli nsemmi ċirkustanza li ltqajt magħha darba kien kont jgħad parti u kien hemm xi ħadd ġie qabad ċertu ammont ta' flus u litteralment xejjirhom quddiem l-oħrajn, qalli ħa Father din għall-Knisja. U ħadthom jien. Ħadthom ma kinux għalija, kienu għall-Knisja. Tihom il-Knisja. Però illi tagħmilha hekk hu dak il-ġest ma kontx naf se naqbad ngħid jien. Ma kontx naf se naqbad ngħid. Eh, kemm hu faċli li kultant ma rridx niġġudikah il persuna ma jiena xxokkjani ġifieri, però nistgħu nagħmlu karità għall-iskopijiet ħżiena. Is-sawm ukoll, Ġesù jgħid, toqgħodx tqarras wiċċek bħall-ipokriti. Jiġifieri inti tista' ssum lil Alla ma tkun qed timpressjonah b'xejn. Għaliex jgħidlek inti diġà ħadtu ħlasek, diġà qalulek prosit in-nies u qalu hi kemm hu qaddis. Allura ma timpressjonahx. L-oħra, l-aħħar waħda li se nsemmi, il-familjarità kbira ma' Ġesù. ukoll ma timpressjonax. Kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazez tagħna, hu jwieġeb u jgħidilhom, Ma nafx mnejn intom. Din nsibuha fil-Vanġelu ta' San Luqa, imma Ġesù qed jirreferi proprju għan-nies illi ħassuhom mitla ta' Ġesù, kilna l-kirxa flimkien aħna, aħna minn ta' ġewwa konna, dejjem induru mal-knisja, dejjem nilagħbu fis-sagristija u ħaġa u oħra, eħ. Mela, qisu Ġesù qed jikkritika forsi l-iktar ħaġa li qed jikkritika hija forsi l-ipokrezija, li inti minn barra qed tagħmel xi ħaġa imma fir-realtà fil-fond ta' qalbek qed tagħmel ħaġa oħra, għaliex tiskanta, tiskanta kemm huwa faċli li nagħmlu affarijiet reliġjużi imma l-qalb tagħna ma nkunuhiex ma nkunux qegħdin inħallu 'l Ġesù verament imissilna, ibiddililna, jiffurma, jimliha bil-grazzja tiegħu. Faċli. Faċli tagħmel affarijiet reliġjużi, jkollok ġob, qisu ġob, u bħala qassis u aħna bħala lajċi, tagħmel affarijiet reliġjużi imma qalbek ma tkunx hemm, ma tkunx imkien ieħor. U għalhekk anke il-profeta Ġeremija f'kapitlu 7 jikkritikahom waħda sew, iredhom il-profeta Ġeremija lin-nies. Jgħidilhom mhux billi tgħidu it-tempju tal-Mulej, it-tempju tal-Mulej, it-tempju tal-Mulej. Għax il-Mulej se jkisser kollox hawnhekk bħalma kisser it-tempju ta' Xilo. Jiġifieri, isserraħx moħħok fuq l-affarijiet reliġjużi. Ġesù jgħid Iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri, vers 21 jgħid, Dawn huma li jogħġbu lil Alla li jidħlu fis-Saltna ta' Alla. Imma mbagħad ftit iktar 'l isfel, vers 23, Ġesù meta jidhirhom biex iwarrbu minn quddiemu 'l dawk li mhux qed jagħmlu r-rieda t'Alla, x'għidilhom? Warrbu minn quddiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Ġesù ma qallhomx intom li mhux qed tagħmlu r-rieda t'Alla, imma intom li qed tagħmlu l-ħażen. Araw x'qabża enormi! Jiġifieri Ġesù qed jgħidilna, Jekk inti mhux qed tagħmel ir-rieda t'Alla, qed tagħmel ħażin. Qed tagħmel opri tal-ħażen. Hija xi ħaġa tal-biża'. No, imma eh, huma kliem serji ta' Ġesù, kliem li, li jreduna daqsxejn mhux ħażin. Kull ħaġa li hija l-barra mir-rieda tal-Missier hija ħażina. M'hemmx m'hemmx fejn titfixkel. Issa, din ir-rieda t'Alla x'inhi? Mhux forsi ngħidu, Imma r-rieda ta' se se nagħmel jiena? La nistenna nitlob, la nistenna nagħmel nagħti karità, la nistenna nkun familjari ma' Ġesù. Le, mhux qed ngħidu hekk, eh? Ovvjament. Ma x'inhi r-rieda t'Alla? Jiena naħseb illi Ġesù, issa fil-parti ta' wara, jgħid, Min min jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien. S'issa għadna qegħdin fl-ewwel diskors, fl-aħħar tal-ewwel diskors. Mela, jekk qed Ġesù qed jirreferi għal kliemu, l-ewwel ma nagħmlu huwa nħarsu lejn x'kien qed jgħid qabel. Ovvjament mhux dak li kienet jgħid qabel biss imma l-Vanġelu kollu, u mhux il-Vanġelu kollu imma l-Vanġelji kollha fir-realtà. Però almenu, ħa naraw daqsxejn Ġesù x'qal, għax Ġesù ma qalx, ma qabadx u deher f'daqqa waħda lin-nies u qalhom, jekk ma tisimgħu, jekk ma tagħmlux dak li ngħidilkom jien, ma tsalvawx. U meta kien għadu ma qalilhom xejn, Ġesù kien kellimhom. X'kien qalhom qabel? Kapitli ħamsa sa seba', x'hemm fihom? Il-Beatitudnijiet. Li inti jkollok il-kwalitajiet ta' Alla stess, is-safa, il-ġustizzja, l-umiltà, jiġifieri dawn il-kwalitajiet importanti, fondamentali. Imma Ġesù jinsisti ħafna f'dak id-diskors twil fuq l-imħabba. Jinsisti ħafna fuq l-imħabba fil-prattika. Mela, x'jgħid Ġesù? Jitkellem kontra r-rabja lejn l-oħrajn. Huwa sod ħafna fuqha di, illi ma jistax ikollok rabja lejn l-oħrajn. Jekk tgħajjar lil ħuk ġifa, ħaqqek in-nar tal-infern. Impressjonanti. Jgħid ukoll Jitkellem fuq l-importanza tal-maħfra li taħfir l-oħrajn u tar-rikonċiljazzjoni, l-iktar ħaġa fondamentali, u kemm issib anke fil-knejjes tagħna min għadu xejn, jiġifieri ma nafx kif jiskużaw ruħhom in-nies kultant, jiġifieri li titqarb minn quddies, rużarju, ħaġa oħra, imma għal dik ma nkellimhiex. Le, għax ma tafx kemm weġġgħatni, ma nġerraħiex. Ġesù li jitkellem ukoll kontra li niġġudikaw l-oħrajn. Kontrija, totalment, għaliex meta tiġġudika m'intix qed tħobb, m'intix qed tħobb. Il-ġenituri ma jiġġudikawx, mhux vera? Il-ġenituri li jħobbu lit-tfal mhux talli ma jiġġudikawx talli jiskużawhom. It-tfal ikunu qed jgħaffġu u xorta jaraw kif se jiskużawhom. U aħna rridu nħobbu. Mhux qed ngħid li niskużaw id-dnub, imma fejn hemm l-imħabba m'hemmx ġudizzju. Jekk tiġġudika, tiġġudika bl-imħabba biex tgħin lill-persuna, imma mhux b'sentimenti ħżiena. Tajjeb, jiġifieri naħseb fuq dan qed jinsisti Ġesù, l-imħabba fil-prattika illi hemmhekk qed nuru li qed nagħmlu r-rieda tal-Missier. Ħa mmorru għat-tieni parti issa, is-sisien tajba u s-sisien ħżiena illi jissemma hawnhekk. Mela jagħti din il-parabbola Ġesù fuq dak li bena fuq il-blat u l-ieħor li bena fuq ir-ramel. L-ewwel nett il-background ta' din il-parabbola li jgħid Ġesù ġew eh, niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Waħda ġġarfet u l-oħra ma ġġarfitx. Issa żil din is-silta mhux għax il-bieraħ waqa' l-ħajt ta' f'dik l-iskola. Ġifieri ma eh, Forsi mhux, f'ċertu sens, mhux kombinazzjoni, ġietni tajba illi nsemmiha għaliex kultant, ċoe dan huwa l-background ta' ta' din il-parabbola ta' Ġesù illi ġieli kien ikun hemm xeba' xita li tiġik bil-qawwa, kif ġieli jiġri Malta wkoll, xeba' xita illi timlilek il-widien li jkunu niexfa, tafu kemm tagħmel sħana fil-Palestina, Timlilek il-widien f'daqqa waħda u jkun hemm floods, jiġifieri wisq ilma f'daqqa, jinżel wisq f'daqqa. U ovvjament din hija xi ħaġa li n-nies imdorrin jaraw, jesperjenzaw, jiġifieri Ġesù mhux qed jivvinta xi ħaġa, xi xi parabbola sabiħa illi m'għandhiex m'għandhiex kuntest proprju hemmhekk lokali. Ġesù l-ideat tiegħu, l-immaġini, l-istampi tiegħu biex ngħidu hekk jeħodhom dejjem mill-kultura tagħhom. biex in-nies jifhmu. Mela, għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien. Ġesù jitkellem fuq li tagħmel dak li jgħid, imma l-ewwel ħaġa li trid tagħmel biex qabel ma tagħmel huwa li tisma', mhux hekk? L-ewwel irid nisma' x'qed jgħid. U din hija xi ħaġa li Ġesù jagħtiha valur kbir li jiena nisimgħu. Huwa biss meta nisimgħu li mbagħad nista' nisma' minnu, li nobdih. Insemmi żewġ siltiet fil-Vanġelu ta' San Mattew illi juru l-importanza proprju tas-smigħ tal-kelma ta' Ġesù. Ġesù juri kif li tisma' lilu huwa fil-fatt li tagħmel ir-rieda tiegħu. Diġà, ċoe ir-rieda tal-Missier, diġà, jekk qed tisimgħu, diġà qed tagħmel ir-rieda tal-Missier. Mela, f'Mattew sbatax għandna l-silta tat-trasfigurazzjoni, kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom. U minn ġo s-sħaba nstema' leħen jgħid, Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu! Isimgħu lilu! Din hija, dan huwa l-kmand li ta l-Missier fuq il-muntanja, l-unika kmand, isimgħu lilu. Ftit kapitli qabel, f'Kapitlu Tnax, vrus 48 sa 50, insibu din ix-xena interessanti fejn Ġesù qiegħed jipprietka, għandu folla madwaru u tiġi ommu Marija u ħutu jiġu biex jitkellmu miegħu. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu u qallu, Min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal, Dawn, ara, huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet, dak hu aħija u oħti u ommi. Dawn x'kienu qed jagħmlu? X'kienu qed jagħmlu dan-nies? Jisimgħu 'l Ġesù. Kienu qegħdin f'riġlejh jisimgħu 'l Ġesù. U kienu qegħdin, għalkemm is-silta tat-trasfigurazzjoni sseħħ wara l-ma, kienu qed jagħmlu r-rieda tal-Missier. Jiġifieri din hija, diġà huwa l-ewwel punt importanti li wieħed irid japprezza. Ġesù mbagħad, ovvjament imbagħad jitkellem fuq li tagħmel ir-rieda tiegħu tal-Missier, din diġà tkellimt fuqha. Imma mbagħad fl-istess vers Ġesù jgħid min jagħmel ir-rieda min jisma' u jagħmel dak li jgħidu jsir jixbaħ li l-bniedem għaqli jsir jixbah, ma jgħidx jixbah, isir jixbah, anke fil-Grieg qiegħda fil-futur, il-verb huwa fil-futur. Qisu l-impressjoni li jagħti Ġesù huwa li wieħed bil-mod il-mod qisu jikber f'din ir-realtà, isir jixbah wieħed li qed jibni il-pedament il-dar tiegħu fis-sod, fis-sod. Ġifieri jiena mhux millum għall-għada illum smajt il-kelma ta' Ġesu, bdejt nobdi u f'daqqa waħda diġà għandi d-dar soda, pedamenti, kollu so. Le, bil-mod. Isir jiġba bil-mod il-mod, palma ddum biex tibni hekk ukoll iddum biex eh, tasal biex issir qaddis f'ċertu sens ukoll. Tant hu hekk li l-Vanġelu ta' San Luqa, Kapitlu sitta, isu jżid xi ħaġa oħra. Hawnhekk għandna biss, Isir jixbah lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Imma fil-Vanġelu ta' San Luqa, Kapitlu sitta, Ġesù jgħid, Bniedem għaqli li ħaffer fil-fond sa ma sab il-blat.

Issa, huwa proċess twil, huwa proċess li tgħajja kultant, però jekk inti qed tibni fuq l-imħabba, kif jgħid Ġesù, id-dar tiegħek mhix se taqa'. Anke fil-ktieb tal-għanja tal-għanjiet insibu dawn il-kliem sbieħ. illi jaqblu ħafna ma' din il-parabbola ta' Ġesù għaliex jitkellem fuq l-ilma, il-gliegel tal-ilma, ilmijiet qawwija. Ilmijiet kbar m'huma se jaslu qatt biex jitfu l-imħabba. Lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom. Jiġifieri l-imħabba li inti bnejt, li fuqha bbażajt ħajtek, jista' jiġi x'jiġi, mhu se jfarrakha xejn. Qed niftakar issa proprju f'dak li kienet tgħid Chiara Lubich, speċjalment fil-bidu, Chiara Lubich illi waqqfet il-moviment tal-Fokolari qalet meta rat l-esperjenza ta' madwarha, ċoe kien żmien meta kien hemm il-gwerra, it-Tieni Gwerra Dinjija, il-bombi qed ikissru kollox, u qalet x'nistgħu nibnu illi dawn il-bombi ma jistgħux ikissru. Wasslet għall-għarfien li l-imħabba ma titkisser qatt. Jiġifieri inti ibni fuq l-imħabba u dak dak li tibni jibqa' żgur. Ilmijiet kbar m'huma qatt ma jaslu qatt biex jitfu l-imħabba lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom. U l-aħħar punt li nixtieq naqsam fuq din għal din il-lectio, imbagħad ngħaddu għall-meditatio hija din. L-ewwel nett, iż-żewġt irġiel, kemm l-għaref u kemm l-iblah, it-tnejn li huma qed jibnu, anke l-iblah qiegħed jibni. Jiġifieri kemm jekk qed tisma' 'l Ġesù u kemm jekk mhux qed tisimgħu, inti qiegħed fi proċess fejn qed tibni xi ħaġa. Vera qed tibni xi ħaġa diżastruża, imma qed tibni. Ma tistax tgħid li mhux qed tagħmel xejn. Bħalma jgħid Ġesù, min ma jiġborx miegħi jxerred. Min mhux qed jiġbor miegħi qiegħed ixerred, qed jagħmel il-kontra, qed jagħmel xi ħaġa imma bil-kontra. Mela, dawn iż-żewġ irġiel it-tnejn li huma wara li bnew id-dar tagħhom żgur li t-tnejn ħassuhom Safe. Qegħdin f'darek, għandek is-saqaf, għandek id-dar, komdu, qiegħed ġewwa, tilqagħlek il tagħtik protezzjoni mill-elementi imma fir-realtà tiġi buffura qawwija u tinduna li m'int safe xejn. Jiġifieri kemm hu veru li kultant in-nies iħossuhom għaddejjin u hija mhux problema, għaddejjin, mixjin, imma mbagħad Tinqala' xi ħaġa fil-ħajja u tinduna li ċċaqalqek waħda tal-biża' għaliex fir-realtà ma tkunx bnejt sew. Hawnhekk fil-ewwel ittra ta' ta' Pawlu lill-Korintin, ta' San Pawl lill-Korintin, kapitlu tlieta, vers għaxra sa ħmistax, Insibu xi ħaġa simili fejn San Pawl jitkellem ukoll fuq dawk li qed jibnu tajjeb u dawk li mhux qed jibnu tajjeb, imma hemm daqsxejn ta' differenza. San Pawl, meta jitkellem fuq dawk li mhux qed jibnu tajjeb, mhux qed jirreferi għal nies li mhumiex qed jagħmlu r-rieda t'Alla, imma qed jirreferi għal nies li qed jipprovaw jagħmlu t-tajjeb, però hemm xi ħaġa nieqsa wkoll. U Pawlu jgħid se jsalvaw daw, se jsalvaw imma jgħaddu mid-tbatija jisu. Jisimgħu din is-silta interessanti wkoll. Interessanti. Skont il-grazzja li tani Alla bħala bennej għaqli, hawn il-bennej għaqli Pawlu, jiena qed il-pedament. Ħaddieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġa tqiegħed, u dan hu Ġesù Kristu. Jibni x'jibni, dak li jkun fuq dan il-pedament, deheb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, ħuxlief, tiben, ix-xogħol ta' kulħadd għad jidher. Il-jum għad jurih u n-nhar għad jikxfu u jipprova x'jiswa x-xogħol ta' kull wieħed. Jekk il-bini li wieħed ikun bena jżomm sħiħ, min jagħmlu jieħu ħlasu. Jekk il-bini jinħaraq, ħlasu jitilfu. Iżda huwa jsalva. Imma jkun għadda minn ġon-nar. Sinċerament ma nafx Din is-silta tintużax bħala, biex ngħidu hekk, prova tal-purgatorju. Jiġifieri hu jsalva imma qisu se jgħaddi minn ġo n-nar. Però ma nafx, ma nidħolx fiha, il-kwistjoni hija li Pawlu qed jitkellem fuq nies li vera qed jibnu ma forsi mhux qed jibnu sow biżżejjed. U ovvjament il-pedament aħna dejjem għandna dejjem nibnu fuq Ġesù li huwa l-imħabba vera. Tajjeb, narġgħu naqraw daqsxejn is-silta bil-kwiet, hekk. Nitolbu l-Mulej jilluminana mill-ġdid. Mhux kull min jgħidli Mulej, Mulej jidħol fis-saltna tas-smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli, 'Mulej, Mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna x-xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli? Imbagħad jien ngħidilhom, 'Lilkom qatt ma kont nafkom. Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx, għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem iblah li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarrfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Mela, xi Xi meditazzjonijiet hekk, punti ta' riflessjoni għal ħajja personali tagħna għandi ħames punti, nibda bl-ewwel waħda. L-ewwel nett Ġesù jsemmi dawn iż-żewġ tirġiel li qed jibnu wieħed qed jisma' l-kelma t'Alla u jagħmilha u l-ieħor qed jismagħha u ma jagħmilhiex. Mela, x'jiġri fiż-żewġ każijiet? Tiġri l-istess ħaġa. Jiġu t-tempesti, l-widien, ix-xita, r-rieflu, ħaġa oħra. tiġi l-prova. Ġesù ma jgħidx u dak ir-raġel iblah bena fuq ir-ramel u ġiet tempesta ħaġa oħra u d-dar tiegħu ġġarfet. U l-ieħor li sema l-kelma t'Alla u għamilha bena d-dar tiegħu fuq il-blat. U għaliex kien jisma' l-kelma t'Alla u jagħmilha, ħareġ il-bnazzi, kien hemm ix-xemx, kien hemm żiffa ħelwa dejjem li kellu, eh, fuq wiċċu, u, u temm sabiħ. Ma jgħidx hekk Ġesù. It-tnejn li huma. ballatilhom il-natura insomma. X'qed nipprova ngħid? Kemm hu faċli li kultant nistennew preferenzi mal-Mulej. Jien qed jiena jiena tant nitlob u jien viċin tal-Mulej u kif qed jiġri li da kollu? Ġesù qed jagħmilna ċara li m'hemmx distinzjoni, id-distinzjoni hija fl-aħħar, se jiġri fl-aħħar. Ovvjament, jekk inti qed tkun viċin ta' Ġesù, Ġesù jagħtik ħafna qawwa wkoll, anke fit-tempesta. Ġifieri, mhux qed ngħid li mbagħad fl-aħħar se nsiru nafu nifhmu, le, anke fil-proċess, fit-tbatija, il-fatt li għandna Ġesù li jwennisna u jimxi magħna diġà tagħmel differenza enormi. Imma ma nistgħux nistennew trattament speċjali, qisu aħna mhux se ngħaddu mill-problemi, mid-diffikultajiet normali li jgħaddi minnhom kulħadd. It-tieni punt. Ir-reliġjon tiegħi kif qed nipprattika hija reliġjon privata, xi ħaġa li nagħmel jien bejni u bejn Alla u daqshekk. Ġifieri nirranġa jien ngħid it-talb tiegħi biex nserraħ moħħi kollox sew jiena mal-Mulej imma L-imħabba lejn il-proxxmu mbagħad dik u hija ma l-affarijiet reliġjużi għamilthom. Il-Papa Franġisku riċentament tkellem fil-bidu tar-Randan, tkellem fuq is-sawm. U anke xi ħaġa bħas-sawm, jiġifieri jaraw is-sawm kemm hija xi ħaġa personali li tagħmilha inti, ma fir-realtà anke fil-ħsieb tagħna aħna hekk ngħidu, ngħidu niċċaħħdu mill-ikel biex aħna jkollna x'nagħtu lill-oħrajn, jiġifieri Mhux sempliċement tiċċaħħad u dik il-lira żżommha biex imbagħad fl-Għid ikollok iktar x'tixtri, imma biex tagħti, ok? Jiġifieri l-idea, l-iskop huwa mhux xi ħaġa personali biss imma xi ħaġa li twasslek għand ħutek. U l-Papa kkwota lil Missier il-Knisja, wieħed mill-Missirijiet tal-Knisja jismu San Ġwann Kriżostmu, li qal dawn il-kliem. L-ebda att ta' virtù m'huwa kbir jekk ma jwassalx għall-vantaġġ tal-oħrajn. Allura ma jimpurtax kemm se ddum is-sum jew jew torqodx fuq fuq eh, fuq l-art iebsa u tiekol il, l-irmied, u tibki u, u tixgħer mal-Mulej kontinwament. Jekk mhux qed tagħmel il-ġid lil oħrajn, mhu qed tagħmel xejn kbir. Mhu qed tagħmel xejn kbir, huwa kliem impressjonanti li kwota l-Papa riċenti. Jiġifieri, tajjeb illi naħseb dawn il-kliem ta' Ġesù jġagħluna nifhmu eżattament ir-rieda t'Alla kif qed nifhimha u x'qed twassalni biex inħobb lill-oħrajn. It-tielet punt Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies, aħna fil-Quddies ovvjament dejjem għandna l-qari, Ġeneralment inkunu attenti, assumi, imma faċli kultant forsi tkun daqsxejn aljenat, jiġri xi ħaġa taljena rasek. Però insomma, il-kelma t'Alla tiġi ċċelebrata, ipproklamata lilna huwa mument solenni u sabiħ li fih nistgħu nisimgħu lil dan Ġesù jkellimna, jkompli jgħidilna jurina kif nagħmlu biex hekk nogħġbuh fil-ħajja tagħna. Hemm bżonn li din il-kelma li nisimgħu, inkunu smajnieha hemmhekk, noħorġu minn hemm u nġorruha fil-qalb tagħna biex inkunu nistgħu nwettquha, biex inkunu nistgħu ngħixuha. Jiena dejjem kienet timpressjonani waħda mara li kont naf minn parroċċa fejn kont naħdem, li ġeneralment kienet tmur quddies filgħodu u ġieli kont naraha filgħaxija u filgħaxija kienet tgħidli Father Stefan, inkunu qed nitkellmu pereżempju, tgħidli eh, il-Vanġelu ta' dal-għodu kemm kien kemm kien sabiħ u tibda tgħidli l-Vanġelu x'inhu. Ġifieri nkun diġà qaddist u pritkajt fuq u hekk imma tibda tgħidli. U laqas kont ngħidilha naf, kont nibqa' nismagħha. U mbagħad tibda tgħidli x'qal il-Monsinjur waqt il-prietka, għax dejjem jagħmel prietka qasira, il-Monsinjur li jemmen. Entużjażmu, ġifieri din għaddi ġurnata u din il-kelma għadha tentużjażma. Ġifieri nistqar, ja ma tantx hija xi ħaġa komuni di li tiltaqa' ma' persuna li filgħaxija għadha entużjażmata bil-kelma tal imma di jekk kienet tagħmel naħseb hija eżempju tajjeb ta' kif għandna nkunu aħna. Dik il-kelma neħduha magħna u nġorruha magħna u ħalli nkunu nistgħu nwettquha. Kif jgħid Ġakbu fl-ittra tiegħu f'Kapitlu wieħed, vrs. 23 sa 25, Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilhiex, Ġakbu wkoll huwa wieħed li jinsesti fuq li l-fidi tgħixha, mhux sempliċement tistqarrha, ma tgħixha. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilhiex, ikun bħal bniedem li jara f'mera l-wiċċ li bih twieled. Jara lilu nnifsu, jitlaq u malajr jinsa kif kien. Imma dak li jgħarbel sewwa l-liġi perfetta tal-ħelsien, jiġifieri din il-Kelma t'Alla, u jżomm sħiħ magħha, ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha. Ħini dan fl-għemil tiegħu. Tajjeb. Ġifieri l-Mulej nitilbuh illi ma nsofrux bid-dimensja, tajjeb fejn tidħol il-kelma tiegħu eh, li nibqgħu luċidi, ċari u entużjasti wkoll. Punt numru erba', Kemm hu importanti li eh, nieħu paċenzja biha nnifsi. Jiena d-direttur spiritwali kien jgħidili s-seminarju, hu paċenzja bik innifsek. U jiġieli anke meta jiġu n-nisieqa iqerru għandi jiġieli nħobb ngħidilhom u hekk jitbissmu meta tgħidilhom, hu paċenzja bik innifsek għadek ma wasaltx, jekk għadek ma wasaltx, tibżax. Tistenniex illi l-affarijiet mil-lum għall-għada f'daqqa waħda se ssir qaddis. Aħna kollha din fil-proċess, bil-mod il-mod, l-importanti illi qed nibnu, qed infittxu, nixtiequ, qed infittxu 'l Ġesù, jiġieli din l-importanti. San Benedittu darba qal, Tfittixx illi tissejjaħ qaddis qabel ma fir-realtà tkun, eh? Bil-mod, bil-mod. Imbagħad isejħulek qaddis l-oħrajn li jiġu warajk, tajjeb? Ehm, imma inti ħares lejn il-ftit li tista' tagħmel, ġieli ftit, ġieli ħafna, imma ħares lejn dak u l-Mulej jkun qed iqaddisek hu. U l-ħames punt li nsemmi huwa mill hija silta mill-Vanġelu ta' San Luqa li tajjeb li forsi anke nirrepetuha aħna wkoll. Ehm, forsi tafu waħda mill mill fil-Lectio Divina Hemm ukoll possibilità li ddaħħal dik li jgħidulha actio, actio, l-azzjoni, hu jiġifieri issa se nagħmel, anke xi ħaġa tkun xi ħaġa żgħira, talba żgħira, li inti tgħinek tkompli tgħix dik il-kelma u tirrifletti fuqha. Fil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 11, vers 28, insibu dawn il-kliem. Dik il-mara li kienet qaltlu l-Ġesù, Hi Missi dell' irdajt il-ġuf li ġiebek, imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Ġifieri araw l-insistenza ta' Ġesù, tisma' u tagħmel, tisma' u tobdi, tisma' u tħarisha. Mela forsi anke biex nirrepetu, hekk, forsi anke d-dar illejla, għada, hekk nistgħu nirrepetu dawn, dan il-vers, Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Tajjeb nagħmlu talba issa. Mulej Ġesu, aħna nsejħulek Mulej, Mulej. Nsejħulek hekk fit-talb personali tagħna, nsejħulek Mulej fil-liturġija. Insejħulek hekk fil-kant tagħna. Inti tassew il-Mulej tagħna, aħna għażilniek biex inti tkun is-Sid tal-ħajja tagħna. Però nirringrazzjawk, Mulej, għaliex inti urejtna illi inti trid ħajja ġenwina illi taqbel mal-kliem tagħna, għaliex inti il-verità fiha nfisha u tridna ngħixu fil-verità. Nitolbuk l-ewwel nett, Mulej Ġesù, illi tbegħdna mill-ipokrezija, illi nqarrqu bl-oħrajn billi nippruvaw nagħtuhom immaġini tagħna nfusna illi fir-realtà m'aħniex. Però nitolbuk illi tgħinna wkoll biex aħna ma nqarrqux lilna nfusna, biex aħna ma naħsbux li aħna forsi anke iktar qaddisin milli aħna, li aħna nagħrfu min aħna quddiemek f'għajnejk. Nirringrazzjawk li inti tapprezzana u tħobbna u li aħna ta' valur enormi għalik għaliex xeddit demmek għalina, però nitolbuk tgħinna li aħna ngħixu fil-verità Nkunu nistgħu naraw x'qed nagħmlu bil-ħajja tagħna. Għalkemm qatt ma nifhmu lilna nfusna b'mod sħiħ, għaliex aħna limitati, nitolbuk illi, almenu Ġesù, tgħinna illi nibnu l-ħajja tagħna fuq l-imħabba. Fil-konkret, anke meta l-affarijiet jidhru diffiċli, anke meta biex tħobb donnok għaddej minn tempesta, U nirringrazzjawk, Mulej Ġesù, għaliex inti twiegħdna illi min jibni fuqek, inti li inti l-pedament veru kif qalilna San Pawl, jibqa' fis-sod. Mulej saħħaħ lil kull wieħed u kull waħda minna. Għinna biex ngħixu il-Kelma tiegħek, biex inħarsuha bħalma ħarsitha u għożżitha Ommok Marija. Missierna, li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aghfrilna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna minn t'għenin. Amen. Hienja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.